jo mukene dok awinyo jo mukene. Wan atye ki lutela ma gamente ocimogi i lebol ma malo. Watye ki lutela madongo adada i Acholi, ma i Acholi-ni omyero koko tutwal obed pe wan atye ki lutela. Example le wan atye i Lamor, Lamor district, watye ki minista onek i lari obalo ker, watye kede i kit gum Watye ki Minicita Okel Oryem, watye ki Aber Lilian, Minicita, watye ki Minicita Mego Beatrice Anywa, ki dong wunen kit gum kit odongo kede, en eni opposition mo yelo dano i kit gum, aya wun wunene i agagu, watye ki Akori Beatrice. watye ki owiny dolo, wunen i gulu, i gulu watye ki lutela mabeco madongo dwong ata, lutela ma wany tiyo ka weng tye base gulu en dong konyo gulu loyo weng ki nwoya en mere i acholi kany ringo ka weng lutela i nodan kany weng gitye i cing en.

ka weng district o weng ma dong wange tye matek kato ducu tye i Northern kany i Acholi pien en latin gang ki Nwoya. Eh, watye i omoro, i omoro ka in ineno mot watye ki lamwaka Catherine, watye ki ojok wod pa the late Olanya ma en aye gitye lutela madongo ma gitye ki lucoka, watye ki lucoka ento kilingo kitye ki citailgi ma pe nia iye ci en ada wan aye wape ki lutela watye ki lutela madongo i ministers madongo jo ma kicibogi i level ma malo watye ki Mao, Gigulu Mao. tye. En aye wawaye gamente rac ki cimo lawang wan tye ya ki luwang gin ma pekowa myero gin gibed ka cwalone. Wun wunen gulu kite gulu kite tye aile kede wunen kit gum nenu kit gum wunen yo ma agi gulu cito kit gum moro to rot kiketo dong program tye iye. Kibipuro bedo maber. Now, tye yo mogo ma giketo dong program tye iye ma kite ni ngo wang migi tii iye. District ma angeyo ni koko tye matek adada ma myero ayaba wang iye maber adada en aye Amuru. Amuru, Amuru mito kom lweny kikome. Watye ki district aryo, Amuru ki pa der. Pa der watye ki anga? Pa der watye ki nyen mo bene pe loko dwone mwol weko kombeddi ni odongo ato en tye ka cito odongo ato en dwone tye malo wek odongo ato en aye kato en pii bene ka cito pien watye ki i in pe iromo bedo mwol level eno ni dwoni peke. i Amwor gire tye, gicimo ngat acel ci lewol moni ma malo ki i atyak kicimo ma neno lok kum polic but pe wangeyo kit konye kit atye ka konyone kede makato ducu Amwor myero ki yab pe wang matut tutwal pien Amwor koko tye madwong ata Ee kono loka ango? Ee kono moo? Ee kono loka ee madivane? Ee kono ngo? Lakangi kaka ja loko ma pa onyweno i amuru mo weko jemi ne pi yot i amuru ma mito gamento yab wangi matek i amuru. Amuru ka in icito ka lok pi NRM ka pi cwinyi tek pe bi cako ne kong keken ibinongo cako ne tek ma pe lare. Ka pe odiye adiya, inongo cakone tek, pien jami mubedo atime i amuru dongo. Ci dong wan awaco ni wape ki lutela, watye ki lutela mapat pat pat pat pat i level ma piny wa i level ma malo i amuru, kombedo waneno akol. Waneno lakony i NRM lanam ki jang otime ni pye opye ata ocito wa i nup bino dugu cen ni NRM-me en omo kore pe kun bedo akol ki lakony dong ka akol gini kwede lakony inge ni lok ada riba aneno valum kenyo pe tye mayot ba lakony pe yot iti Akol en aye dok aneno tek ci wun ludite mamalo myero wunge ni amuru me ayaba wang iye wunen yo kit ma tye kwede yo amuru rac wa naka yang wa naka yang wa puro wa ki bipuro yo amuru tye kumeno. Ka in icito ci ineno, laceng ca a aneno ma myero ladit lobo ocit te lok en ka marac kuca-ni. Mwaka ki mwaka gikelo ladit lobo lokke i pa bor. Ka maleng kimyero olokke i lam. Pingo pe wek wun wucit nen ka marac-ci kuca? Ca weng wukelo i lam, i lam, i lam. Pe wuromo weko ladit lobo kong bedo i amur ka marac ca-ni. Wan dong kong kite lapoya mo waye walego gamette ber kong icim lapoya mo i amur obed minista kicim kite lapoya mo kit ngat mo keken kicim i amur wek wanen amur mono ka pe romo dongo pien wan aye tye cwalo Wa di cwalo danowa, gicwal ni icit kuca, gimo be pe. Bino ma ikanye poko bap, poko ko ngo kadi ngo aye ineno ni. Ci gin a amito waco ma pire tek, watye ki lutela ma myero wan ayab wangwa i kom lutela aye. Lutela ni gilingo, ka dong kwir okato gilingo litik. Aya ka dong kwir cok ci ineno gikato i ka maleng ni a an aye, an aye, an aye. Pinnyigi weng rac, mukene beco. Ento myero wun weng obed beco, pien wun weng wutye i lebul ma malo. Ci alegiwu alega wun lutela, ma wutye i lebul ma malo, distrik ma megwu weko opojicon yeliwu iye. Ma kun wun wutye i distrik enoni, wutye i lebul ma malo, dwonwu derre bot ladit lobo, ci oweko i distrik eni obedo onyap.